vhone vho tshi tamba ke mushime ndo vhari hendi ya mathagini nga manda yayi ndi kho dembo ri hello dumelang vha zwi ḓivha zwori vha vhe vha phaiphi ḽo nga hell a una ḽiṅwe nga na ḽa mastermind master of radio ndi nṋe musadzi wa vhadao vhadao vha tshine tshanyo punga dzhena we ri maliphadzi a ḽa tshi khou tshimbila ndo bebywa nda vho famba nga muḓini wa musetha mthiri sanyi ndo ndembo ḓipfi musetha mulanga fhedzi vhaṅwe vha ḓivha nga ḽa vhasatha vha zwirendo vha vha sathu ndi nṋe ndi nṋe ndo dzula muraku dza ipfi ndo dzula tshiduloni tsha musona tony mark tony the celebrity hanefha kha mbekanyamushumo ya celebrity couch na musi nga sondae manakanaka ndi dzi 20 dza september 2020 kana ndi ḓuvha ḽa fumbili ṅwedzi u khou ḓivha ṅwedzi uno tovha uri ndi ṅwedzi wa shundunthule gidibiri fumbili ndi ṅwaha lwo sala vhuhasahasa mbishiyeleso uri ri vha ri khou ralo gomedza ṅwaha winoni una uri ndi ṅwaha wa 2020 ṅwaha wene ro ita happy kha ṅwesi wone vha ḓo sumbedza uri ṅwaha wa 2020 ndi ṅwaha wo ri farelwa maṱungu nga maanḓa ndi ṅwaha une wa vhori wo ri farela zwithu zwine zwa uri a zwi zwavhuḓi na luthihi fhedzi fhedzi mutshieresi vha ḓo zwimba zwa ri ṋamusi ndi ḓuvha ḽine ḽa vhori ndi ḓuvha ḽa 178 eh, ri kha lockdown fhano kha shango ḽashu ḽa afrika tshipembe hanefhaḽa ndi muphuresidennde vho sirel matamenda ramaphosa vha zwi ambedzela nengei murahuni nga dzi 26 dza march 2020 uri ri ḓo vha ri khou ralo takutshedza na level 5 kha kha kha lockdown fhano kha shango lashu la Afrika Tshipembe mthi tshiri fhedzi vha ḓo zwimela zwori eh vho matamela ramaphosa ndi vhene vho zwi ombedzela mthi tshiri nga la vhuraru hanefha la vhege fhelaho uri u thoma nga nga musumbuluwa eh, kana ri u thoma matshelo eh u thoma matshelo nga madekwana ri ḓo vha ri khou ralo u muvela eh kha kha level 1 fhedzi wa ḓivhusa mthi tshiri uri u muvela kha level 1 zwi tamba fhedzi uri mini Eh, ndi- ndi ndi- ndi si khou vhona ngari khamusi zwi itiswa nga pressure ndi si khou vhona ngari khamusi zwi itiswa nga nḓila ine eh, vhadzulapo vha khou ralo u vinyiwa ngao fhedziha mntu tshiri songa to zwi ambedzela uri eh, tshitzhili tsha coronavirus a tshi ngo fhela mntu tshiri si tshitzhili tsha coronavirus a tshi ngo fhela zwenezwi kha vha ḓifare vhuḓifari kha vhu vhe ṱhoḓea eh, vha ambare mimask hanefho ine vha vha vha hone u sanitheza zwanḓa eh, khathihi na maga oṱhe ene a vho ri a- a- o tewa kana o vhewa nga muvhuso wa lino fhedzi mntu tshiri si ndo vha ṱanganedza nga luimbo lu no khou bva kha muswana miss zofili ana fistus valley lapfi malende na domba ndi malende na domba ndi miṅwe mitshino ya sialala ndi tshi zwi tshi ḓa kha kha kha kha riṋe eh, vhavenḓa eh. zwi tshi ḓa kha riṋe vhavenḓa fhedzi mthirisi u hone ndi ne- ne- ne tshili- eh, ne tshimbolimbo eh, thowedzo ndi muṅwe ene a vhori u khou wela eh, kha kha dzi finalist dza dza dza dza vhuraru nako mane ndi amba uri um dzi khomphethishini dza vhurara na koi ndi khomphethishini dzine dza vhori a dzi soku dzhenelelwa nga nnyi na nnyi dzi dzhenelelwa nga vhathu vhene vha vhori vha ḓithemba vha na fhulufhelo vhathu vhene vha vhori vha ya vhonalea vhukati ha vhathu ndi khou amba uri yo rala i khomphethishini no pfi eh, miss eh, kana ndi ri eh, ene ya ya vhurara na koi eh, sa miss tin ine thobe dzavho kha yone ndi khomphethishini ine ya vhori a i soku dzhenelelwa nga nnyi na nnyi i dzhenelelwa nga vhathu vhene vha vhori eh, ndi dzi beauty hai ndi khou amba uri vha vha- vha competition ndi dzi beauty

And I'm never gonna zwo leluwa u kuba zwiambaro u aina vha fhedza vha diela Fhe- fhedziha u kuba maṱeki zwi ṱoḓa tshifhinga tshavho u sa fhela mbilu na vhuḓifhinduleli vha dashuwe service vha ṱanzwa maṱeki avho nga vhuronwane ihina vha ṱanzwa maṱeki avho nga mbilu tshena musi vho no ambara vha sala vha khou lavheleswa nga nnyi na nnyi vha wanala makwarela murahu ha mathelemusa tsini na buḓeli kha vha kwama ofisi kha 079 792 89 19 bada sure service we make sure hela tips delivery vha ri vho ḓa fhano thusa vhone a vha tsha tou ṱwa vha tshi ruba ruba vha i ṱoḓa thuso huṅwe ngo ya zwiḽiwa zwi re kolongonya vhone vha dzula yani vha oda zwiḽiwa zwa the nap kitchen kfc tendanis kitchen na baselos zwa swika vho dzula yani ihina zwi khou konadzea kha vhupo ha mutale na nga tsini u oda kha vha fonele tshimbiluni ramano kha 071 1572 200 vha limuwe vha shuma ḽa vhuṱanu na mugivhela fhedzi tips delivery mutodo wa hayahavhifhi ndi mutala fm for you for all mastermind master of radio ṋamusi nga sonde ya manakanaka na zwino ndo vha vhudza muthu tshirisi ri u hone makhadzi wa vhana ndi na tshimbolimbo thovhedzo ene a ḓo vha khou ralo u ri vhudza mafhungo manzhi eh, nga lwendo lwa uri navho ri u khou ralo uri u tshimbila ro sedza mafhungo a contest ine ya vhori o i dzhenelela contest ine yavha ya miss teen sa 2020 eh, ndi muṅwe ene wa vhathu ene ya vhori u khou wela kha miss teen 2020 finalist na zwino o no vha hune muyani thovedzo nṋe tshimbolimbo ndi kho mu ṱanganedza kha mbekanya mushumo ya celebrity couch nṋe ndi pfa master mind master of radio o takala makadzi wa vhana Ndo takala nga maanḓa ndo takala u vha fhano ndi vhudzisa vhone ndo takala nga maanḓesesa khamusi kha ri thoma u zwi ambedzela uri ndi khou livhuwa eh, o kona u, u, u, u vha na tshifhinga mane o kona u vha na tshifhinga tsho ra kona amba na riṋe ndi amba uri dzi celebo eh, a ndi vhathu vhane vha vhori vha konḓa fhedzi eh, khe celebo i kona u wanala ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwi makhadzo vhana ndi khou livhuwa masina vhathetshelesi kha ri vhudze na gai ndi tambela vhathetshelesi nga zwavhuḓi wa vhufa Hmm, ri khou zwi livhuisa ri khou zwi livhuisa na zwino ri khou ḓi amba uri vhufa eh, ndi ndi zwithu zwine ra vha uri ri funa zwi dzhena nṱha nga maanḓesesa ndi khou takalela musi o kona u zwi ombedzela nga u to ralo ndi khou zwi livhuisa nga maanḓa thiri makhadzwa vhana khamusi u thome ngo vhuḓisa makhadzi wa vhana thovhedzo nṋe tshimbolimbo eh u u khou wela kha vhathu vhene vha vhori vha vha kha finalist ya Miss Teen 20 eh, kana ndi ri Miss Teen SA 2020 kha ḓo ri vhudza nga nga nga nga pageant ini kana nga contest ini ye dzhenelela u bva mathomoni hayo kha musi u swika zwino eh hune anga anga- a- a vha hone makhadzo vhana uyu ndi muṱaṱisano une wa dzhenelwa nga vhathu vha vhukati ha miṅwaha ya ṱahe u swikela kha miṅwaha ya fumbili ndi mudavhidzani une u to pfala zwori ndi miss zwino kho amba uri ndi wa ndi wa vhathu vha tshifhedzini fhedzi ndi wa vhasidzana fhedzi mhm. ndi mudavhidzani une khawo hu na zwigwada zwo yaho nga u fhambana zwi khou bva kha uri muthu u na miṅwaha mingana ndi tshi khou amba nṋe ndi kha tshigwada tsha vhane vha na miṅwaha ya fumi sumbe u swikela kha ya fumi malo lune henefho ro thoma ri tshi phaḓa

ṋamusi o no vha kha vhathu vhene vha vhori kana ho sala vhathu vha 30 eh, nahone u khou wela kha yo mbalo ndi ndi amba uri ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa muthierisi nahone ri khou zwi livhusa nga maanḓesa sa thovhedzo kha ḓo ri vhudza mani uri zwa ḓa zwa tou thomisa hani eh, ndi khou amba uri musi u tshi vhuya to swikelelani a ri ndi khou ṱoḓa u dzhenelela eh, page nthenoni kana contest henoni ho vha ho itea mini o ṱuṱudzwa nga mini makadzi wa vhana Nṋe ndi tshi khou aluwa ndo vha muthu we a vha a tshi ḓi fulufhela nga maanḓa ndo vha ndi tshi ḓi dina nga u ima phanḓa ha vhathu lune musi ndi tshi kha ḓivha phuraimari he nda dzhena hone nda ndi tshi funa badi u dzhenelela kha miṱaṱisano ya zwa tshikolo ya zwa tshiṱitshi khathihi na dzi rendo nga nṱhani ha uri ndo vha ndi tshi funa u ima phanḓa ha vhathu fhedzi ndi si tovha na vhuṱali zwavhuḓi uri zwavhuḓi vhuḓi ndi tshi khou ima phanḓa ha vhathu ndi kho ḓo ima phanḓa ha vhathu ndi tshi kho ita mini. o vhuya u swika musi ndi tshi ya sekondari he nda dzhena tshivhasi sekondari musi ndi hangei nda ḓi wana ndo ḓi ya u ita tshi- iṅwe muṅwe muṱaṱisano wa tshipitshi kha tshikolo tshi no pfi tshedza comprehensive fhedzi ndi henengei nda zwi pfa zwa uri maṱonga a khou kungiwa nga vhuraru nafho nṱhani ha uri ndi kungiwe nga vhane nda khou ṱaṱisana navho kha zwipitshi

ndi afho ezwa thoma hone eh, makadzo vhana eh, muthu a nga yango ḓivhi uri eh, sa vhunga ri tshi kha ṅwaha wa 2020 eh, u ya nga nḓivho yanga ho no vha na miṱaṱisano heinoni ya vhuraranoko ine swika miraru hu na muṱaṱisano une wa vha na makadzo vhana shudufhadzo abigail musida wa miss eh, south africa hu na muṱaṱisano une wo vha wo dzhenelelwa nga maṱodzi mpho ene wa vha wa miss eh, south africa plus size zwa zwino hu na hoinoni muṱaṱisano wene ene a kha a vha khawo wa miss teen sa 2020

huṅwe zwi bva kha miṅwaha huṅwe zwa bva kha uri muthu muvhili wawe ndi mungafhani ngauri ya plus size i vha yo sedza vhathu vhane kanzhi muvhili wavho u vha u tshi khou fhira size thirty six fhedzi hedzi dziṅwe miṱaṱisano hei iṅwe i vha i khou takalela muṅwe na muṅwe ane a vha fhasi ha thirty six miss south africa yone i to sedza muthu ane miṅwaha yawe yo thoma kha fumbili lune ine a thi koni u swikelela ngauri ndi kha ḓi vha na fumimalo ndi ngazwo ndo kona u dzhena kha mitin south africa ine ya khou ita nga mitin south africa ya vho muduku um une u tshi nga ngo ḓivha eh, makhadzi wa vhana eh, kha inoni ine ya khou amba uri ha ngo i dzhenelela ine ya vha na mpho kana yo vha yo- ye ya vha yo dzhenelelwa nga mpho gift maṱodzi ha ngo i dzhenelela nga nṱhani uri zwi amba zwori ene muvhili wawe a u tendi kana a u swiki kha wa mpho maṱodzi sa tsumbo Ndi ngani nda ni sa ni khou tevhelelesa ngo tou ralo ngauri nda ni tshi ḓivhesa zwa uri vhunzhi ha vhathu vhane vha dzhenelela ndi vhathu vhane mivhili yavho zwi khou bva khou ri ni nga fani ngauri na dzina ḽi a tou ḓi amba uri ni plus size u sumbedza uri nṋe a thi tendeliwi nga nṱhani ha uri muvhili wanga a u tendeliwi uri ndi dzhenelele heiḽani.

ṋamusi ndo dzula tshiduloni tsha tony mike tony kha mbeke ya mushumo ine ya vhori ndi mbeke ya mushumo ya celebrity couch hanefho kha mutala fm nga sonde ya manakanaka ndipo ndi ipo ne vha nga vha khou thetshelesa vha hone kha vha vhudze maki kha vha vhudze muneighbor kha vha vhudze muhura kha vha vhudze mufuno wavho kha vha vhudze mungana wavho kana ndi nnyi ane anga vha khamusi a tsini na vhutshilo havho vha mu vhudze uri mbeke ya mushumo dza mutala fm dzi hone muyani dzi khou ralo ṱhoṱhela ngo to ralo na zwino ndi naye ndi makhadzwa vhana nṋe na tshimbolimbo thobedzo eh, khamusi u ya phanḓa makhadzwa vhana

u vha kha top thirty zwi khou amba zwa uri ndo wana dzi vote zwine zwa ntendela uri ndi vhe kha top thirty zwino khou amba uri ngauri ndi ḓo vha ndi kha vhuimo ho thoma ndi ḓo dzi shumesa dzi vote hu si na ndavha uri ndi ḓo sika nda ita zwifhio phanḓa staging fhedzi dzi vote ndi dzone dzine dza khou amba zwoṱhe ndi dzone dzine dza khou ntanga phanḓa ndi tshi khou amba zwino ndi khou tama vhathetshelesi vha tshi nga nthusa nga u mvothela uri ndi hune ho muṱalisano uri ndi vhe state of nation south africa zwine vha nga to zwi ita ndi u rumela mulaedza kha mulaedza onoyo vha tshi khou rumela code ine ya ri tsa six four nine kha nomboro ine ya ri four seven zero one eight vha tshi khou rumela code ine ya ri tsa six four nine kha nomboro ine ya ri four seven zero one eight lune mulaedza muthihi u ḓura rannda mbili

Eh, kha musi u tshi nga nyanga u ḓivha nefho kha vhathu kana thi ḓi zwori kha musi u ḓovha khou kona u ḓivha na heyi information fhedzi kha vhathu vhane vha vhori vho dzhenela kha no muṱaṱisano ndi hu na vhathu vhane vha vhori vha hone hanefha kha vunḓu ḽa sola limpompo hu na vhathu vhane vha vhori vha hone hanefha kha ḽa tshika muroho kana ene u wela kha vhathu vhane vha vhori vha khou representa venḓa sa tsumbo kana vha khou representa limpopo sa tsumbo Vha ri songo ḓi kha ho muṱaṱisano musi ri tshi fila fomo ri tshi khou apuḽaya vha ya vhudzisa uri ndi bva ngafhi hu si na ndavha uri zwino ndi khou dzula ngafhi zwine zwa khou amba uri musi ndi tshi fila fomo ndo amba uri ndi bva limpopo ndi tshi khou bva limpopo zwi khou amba zwa uri ndo imelela vunḓu ḽa limpopo fhedzi hu ḓivha na vhaṅwe vhane a thi to vha ḓivha zwavhuḓi nga madzina nga nṱhani ha uri u bva tsha ra ḓiwana ro tshi khou apuḽaya a ri tshi to ya fhethu hune ro to kuvhangana roṱhe vhane ra vha kha top eight kana ubva kha iḽa 200 ye ra vha ri khayo vhathu vhoṱhe vhane ndo no wana madzina avho a tshi khou bva kha lisi ndi vhathu vhane ndi khou ḓi tou vhona uri ndi dzina ḽa tshivenḓa fhedzi a thi to ḓivha zwavhuḓi uri u muthu u venḓa kana u tshikhuwanina nga nṱhani ha uri a ri tangani fhedzi ndi a tenda uri hu ḓivha na vhaṅwe vhane vha bva venḓa ngauri madzina a khou ḓi ntendela uri ndi ri ndi tshivenḓa nṋe tshimbolimbo thovhedzo kha vhudze muṅwe ṅwananga ngei hayani o dzulaho o muthetshelesa kha vhudze muṅwe muṱuku o muthetshelesao uri musi a tshi ngo dzhenelela mafhungo a vhori nako zwi a konadzea noni a nga zwi kona zwone zwi a konadzea nga maanḓa tshithu tshine tsha khou tea u thoma hone ndi u vha na vhuḓifulufheli fhedzi ngauri zwi fhedza muthu ane a vha khou ḓivha uri u khou ṱoḓa mini ngori a zwo ngo tou leluwa zwavhuḓi uri u ḓiwane u khou tshimbila phanḓa ha vhathu u tshi khou tshimbila nga migo tsho tou thoma thoma lune u ya zwihumula uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea u ya ḓiwa kharali u tshi khou tshimbila na zwone zwi itea kana wa siwe wa dovha wa khou ḓivha zwa uri hu a winiwa nahone hu a kundiwa maludzi vha tshi sala tshikolo hu khou tea u vha na muwini muthihi zwino tshi khou ṱoḓa muthu ane a ḓivha zwa uri u khou ṱoḓani lune na musi a sa a kona u kundiwa kha muṱalisano wo thoma u tevhelaho ha nga u laṱeli thaula a ri nṋe a sa ṱoḓo dzhenelela ngauri ndo kundiwa zwi khou ṱoḓa muthu ane a vha na vhuḓifulufheli

Zwine ndi nga ṱoḓa u thetshelesa uri zwi a vha zwa ndeme uri muthu arali a na muloro a ḓo wana a khou bveledza fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi thoma kha ene muṋe tshivenḓa tshi ri phanḓa i tshi ḓa i ranga nga ṱhoḓa zwi bva kha iwe muṋe uri u khou ṱalutshedza naa wa tevhedza muloro wau ngauri a thi si tshithu uri muthu a sokou dzula o eḓela hayani fhedzi a tshi khou tambiwa nga muṅwe muthu zwi ḓi thusa uri a bve a ye hune hoyo muṅwe muthu a vha hone.

649 kha nomboro ine ya ri 47018 lune sms nthihi i ḓira nga nṋa mbili furanda fhedzi fhedzi ndi ṱoḓa nyulo u vhudza nga hune a kona ngaho vhane vha ṱoḓa zwidodombedzwa zwinzhi vha nga nkwama kha twitter ndi thovedzo thovi two kana vha shumisa twitter handle ine ya vha at thovedzo thovi instagram ndi nṋe tshimbolumo thovedzo kana vha shumisa insta handle ine ya vha at thovi lenetshi facebook ndi nṋe tshimbolimo thavhadzo thobeni ndo livhuwa muhasho na vhathetshelesi vha mutale fm thobedzo nṋe tshimbolimo ndi khou livhuwa tshifhinga tshawe thi ri ndo livhuwa muhasho nda ya nduna khezwo ndi tshitsheledzo zwi fara ri khou amba nene ndi thobedzo nṋe tshimbolimbo ndi muṅwe wa vhathu vhene vha vhori u kha top eh, kana ndi ri kha finalist ya miss eh, ndi, ndi miss sa kana ndi ri ndi miss teen sa finalist eh, ndi, ndi, ndi vhorarunako ndi, ndi dzi competition dza vhorarunako dzine dza vhori dzi khou dzhenelelwa nga vhoralunako a u si ku dzhenelela u funa vhoralunako muthu tshelesi ndi to ri ndi fhira nganefho fhedzi ya muthu tshelesi mbekanyamushumo i swika magumoni ngene nḓila nahone thi vha sivha vhoṱhe ndi khou vha sia na luimbo lwo no khou bva kha musi na ras fayamani khangli ana babatile khathihi na vibo i lapfi kule fhedzi ni sa ri ṱuwe vha ḓo sumbela zwa uri mbekanyamushumo ine ni muthu tshelesi yo lambedzwa lwa tshiofisi nga vha bada shoe wash service ndi vhathu vhane vha vhori vha kona u vha ṱanzwela maṱeki avho vha kona u vha kulumagela maṱeki avho zwi sina nda vhori vhone vha nga vha rumbu lufhio zwi sina nda vhori vhone vha nga vha gaye vha tshi vha ṱoḓa kha vha vha kwame kha 079 7928919 079 7928919 bada shoe service vha ri we make sure nṋe ndo enda thiri nala dza vhathu zwo leluwa u kuvha zwiambaro u aina vha fhedza vha diela fhedziha u kuvha maṱeki zwi ṱoḓa tshifhinga tshavho u sa fhela mbilu na vhuḓifhinduleli bada showe service vha ṱanzwa maṱeki yavho nga vhuronwane ihina vha ṱanzwa maṱeki yavho nga mbilu tshena musi vho no ambara vha sala vha khou lavheleswa nga nnyi na nnyi vha wanala makwarela murahu ha matshele musa tsini na buḓeli kha vha kwama ofisi kha 079 792 8919 bada showe service